te doping test fɔ no ɔmo ɛbande Mykhailo Mudryk four years ɛma player no kɔnɔɔ te fie the last time ɔbɔɔ bɔɔl de ma Chelsea ɛyɛ November twenty twenty four against FC Adm na ɛyɛ conference league a ɛno koro hyɛ goal Christopher Nkuku hyɛ goal ɛna player fɛn sɛ Mykhailo Mudryk ɛnso hyɛ goal saa game no bɛ wie na FIFA fɔ sɛ bra bra bra ne yɛn test bɛ yɛn test ampa ɔmo test na na wafa nnubɔne ɛnso so ɛwɔ ne junso no mu ɛnra ɛna good news ɛbaayɛ mepatro ɛfe no Ɛnnɛ World Anti Doping Agency no ɔmo ɛde krataa ba sɛ Mihailo Modric no ne ban no ɔmo ayi afiri hɔ. Ɔmo tɛste yɛ no bizeɛ de bibie nni hɔ biom pira no ne ho sɔɔn. Nti after four years no ban na ɔmo de maa no no wɔtwaa mu two years ban no wɔtwaa mu two years nti two years no ɔmo de akyɛ no sɛ o daabi ɛɛ bi problem bi ɛni hɔ biom. Ti sɛ good news ne sɛ Mihailo Modric yɛsɛ namyɛ adom ɔkyena Sunday ɔjoin ne Chelsea ɛwɔ Hong Kong and the Chelsea game no bɛ wie pɛ Ɔmo fi ɛyɛ Australia na ɔmo de ɔmo ani akyem wɔn kɔ hɔ ɛna Mikailo Modric ɛba kɔ joine Chelsea team no yɛse ɔkɔ a ɔne Xabi Alonso Alonso baa sɛsɛ no se player no ɔmo fa no nko loan anaasɛ ɔbɛka Chelsea ɔmo plans no nti ɔkɔduru wɔn kɔɔ na ne training no ɛna ɛbɛkyerɛ ba good news no sɛ Mikailo Modric ɛnso ne ban no ɔmo ayi ɛde afiri ne so a yɛde ho sɛm na player no ɛde statement aba ɔse yɛfa nto dwa sɛ ɛyɛ long battle for the past bɛyɛ two years no nneɛma eh, eh, nneɛma a yɛde eh, like nneɛma a wɔafa mu no ɛnyɛ nneɛma ketewa koraa but sisi a wɔn ayi ban efi ne so no esi dɔ danyame ase pa afei ɛna ɔbɛkyerɛ obiara sɛ football no ɛda so ɛwɔ ne mu no ɛyɛ mekale model deɛ ɛba ɛde bi so ɛbrɛ mu ɛnso ɔhwɛ nso chelsea ɛne como ɛnura wɔn hyiaeɛ on player fɛn sɛ trevor chaloba kɔmufoɔ no ɛrepɛ player no na deɛ mɛte sɛ ɛɛ chelseafoɔ no bɛnya agye sika no atom 30 million euros, ɛyɛ 28 million euros plus 2 million euros add-ons nti travel challenge no 18 years na ɔbɔ ne bɔɔl ɛnso so ɛno ɛdeɛ bɛdi bi so ɛbrɛ mu ɛnso ɛwɔ suo no so a ɛnya sɛ kuma nti Chelsea game a ɔmo ɛne Tottenham ɛnso ɛbɔ no nti Chelsea egu so against ɛyɛ team a yɛfɛn sɛ ɛyɛ Tottenham ti João Pedro nso anya ahyɛ second goal no nso de ma ɛyɛ Chelsea a yɛde ho nsɛm nso ɛba ɛwɔ show no so a ɛnya asɛm kuma kora nso abere atena ase a yɛde nsɛm pii na nso ɛba wɔ show no saa nso na Fulham deɛ no nso ɛyɛ one one Fulham nso game a ɔmo ɔmo ne ɛyɛ team na ɛfɛn sɛ ɛyɛ Farens ɛbɔ no game no nso ɛyɛ one one a yɛde ho nsɛm nso ɛba nso ɛwɔ show no so ɛnya asɛm abere atena ase ɛde latest no nso ɛbrɛ mu nso wɔ show no so nti update biara no yɛde ho nsɛm baba nti deɛ mɛte nsɛ var nso angye ɛyɛ Joao Pedro goal no var nso a cancel goal no nti ɛno ɛde eh, free choice game no mu ba yɛde ho sɛn so nti barca ne america no ɔmo afɔ player fɛ sɛ jesse bisiu no ɔmo ato no mepa to 8.5 million euros ana barca tua ɛnso ɛda kɔma club brugge a ɛyɛ 20 percent sell on clause in future sɛ barca ɛɛtɔn akora a yɛfɛ sɛ jesse bisiu a mepa to club brugge fɔ no ɔmɛnya 20 percent ɛnso ɛwɔ mu a yɛde ho sɛm so ɛba ayas ɛnso afa julian brandt a ɔsi akan ɛnso no ɛɛ tibɛfɛ sɛ dortmund ne contract no bɛɛwie no Dortmund fo anrenew contract no nso amfa ma no player no akɔpɛ mu a Ajax ɛyɛ 4 years contract ɛna Julian Brandt asane nso ɛde ma Ajax a deal no nso ɛyɛ done confirm Ajax afet player yɛfɛn sɛ Julian Brandt next no ɛyɛ Mark Andre Ter Stegen goalkeeper nso ɛde ma Barca no ne deɛ no ɛyɛ 1 year loan ɔkɔbɔ loan nso ɛde ma Ajax nti Ajax foɔ no wɔn ɛhyehyɛ wɔn team yi a ɛnyɛ asɛm kumaa koraa ɛde ho sɛm no nso ɛba ɛwɔ show nso ɛmɛs fire ɛnso ɛyɛ ɛɛ eh, coach ɛde ma Ivory Coast ɔmo national team no ne contract no ɛbɛ awie no Ivory Coast for ɔmo a extend ne contract no a former coach ɛfɛ sɛ Emerse Fae ti sɛ mekasa no Emerse Fae ɛnso efiri Ivory Coast ɛsɛ onye coach ɛnfama Ivory Coast ɔmo national team bom coach wei na abira Ivory Coast for no ɛwɔ stu Afcon no ɔde ɔmo ɛgye Afcon ne mɔdebɔ no ɛnso esuo ne yie paa nti sɛ mekasa no onye coach ɛnfama Ivory Coast for no bi mu a yɛde ho sɛm so ba Celtic ɔmo manager fɛ sɛ Martin O'Neill ɛnso akɔnfɛn mo sɛ ɛɛ ɔmo right back ɛfɛn sɛ ɛɛ Alistair Johnson no Everton fo ɛɛpɛ no ɛno ɛyɛ deɛ ba nti Celtic manager no a na akɔnfɛm sɛ ɔmo player no Everton fo ɛɛpɛ na yɛde ho sɛ nso ba Douglas Luiz ɛnso ɛbɔ ɛde ma Juventus ɔse Juvefoɔ no ɛma ne chance wakɔ loan saa Lazio kɔɔ loan ɛwɔ Aston Villa Ankoye, ɔsan nso kɔɔ loan wɔ Nottingham Forest. Ankoye is so returning to Juventus. Ɔso Juvefo no afe wei deɛ momma no chance. Na momma no chance a mobɛhu the best out of Douglas Luiz. Ɛno ɛyɛ deɛ firi wɔ baabi bi so ɛreba mu. So ɔso no nso Raphael Onyendika, Nigeriani no, ɔno nso ɛkɔ Eintracht Frankfurt. Ɔno nso deal no ɛyɛ done a wasan no 10 million euros. ɛna Eintracht Frankfurt fo tua wɔn akɔfa player fɛn sɛ Raphael Onyendika tɔ no nso deal no ɛyɛ de wasane ne contract no ɛde ma Eintracht Frankfurt a ɛno ɛyɛ de ba PSG ɛnso afa player fɛn sɛ Mika Götze ɔbɔ ɛde ma Ajax ɔyɛ winger wɔdi 18 years na sɛ PSG fo no nkorankora no mo ntotɔ saa ɔno nso kɔ ɛyɛ team a yɛfɛn sɛ PSG deal no ɛnso ɛyɛ dana after sɛ wɔn fa ɛyɛ player fa sɛ Magnus Akliot no net no wɔn asan so afa Mika Götze a ɔbɔ nso ɛde ma team a yɛfɛn sɛ Ajax no PSG fo nso nsa ka no Roger Smith ɛyɛ former coach nso ɛde ma team yɛfɛn sɛ Burnley esie no Jurgen Klopp efiri ɛyɛ ɛɛ ɛɛ Red Bull ɛyɛ group no mepatwa ɔno ɔnam afa no so wɔn bɛyɛ global head of soccer ɛnfa ma team ɛfɛ sɛ red ɛɛ eh, red bull group fɔ no nti roger smith ɔno na ɛba replace papa ɛfɛ sɛ jurgen klopp ɛno nso ɛɛdeɛ bɛdi bi so ɛɛbere mo show so bayern munich ɔmo sɛ ɔmo yɛn fan to deɛ sɛ harry kane no ɛsɛ onyini na ne replacement no ɛyɛ benjamin sesko nso yɛ manchester fan a Sesko fo no Bayern Munich fo no se 2024 ɔna ɔmo ɔmo ɔmo di n'akyi koraa sɛ ɔmo pɛ Benjamin Sesko but na ne boɔ no yɛ de ɛna ɔmo gyae maa United fo no ɛnso ɛbɛfa Benjamin Sesko to ɔmo se Harry Kane no ne long term replacement no ɛnso ɛyɛ Benjamin Sesko si akan ɛde ma Manchester United a yɛde ho sɛn so ba FIFA ma mefa nto dwa sɛ bepatɔ Gianni Infantino ɛnya announce sɛ saa investment na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔtɔn fifa world cup no bi de ama saa investment wɔn fa sika mbɛhyɛ mu na mboa ma fifa world cup no sika mbrɛ mu na wɔn nya marketing na wɔn nya sika wɔn nya nfasoɔ na afis ahodoɔ nyinaa no wɔn nso nya sika bebree no Gianni Infantino se dwumadi no nya mba so ware dza ɔno a ne kaa yɛ kura asɛm aka esi do ɔnsan so nka bio Gianni Infantino nya de aba sɛ ɛyɛ fifa forward enterprise no ɛyɛ project no esi deɛ nkɔso because ɛnra UEFA foɔ no koraa bo fuiɛ sɛ eh, FIFA competition bia no ɔmo mbɔ ɛma Asia foɔ no nso bɛkasa yɛ Comebol foɔ no nso baayɛ ne yɛtwɛn Africa foɔ because Africa foɔ no deɛ ka wɔn de sika bɛyɛ ɛbɛ ɛbɛ influence yɛ nkɔfo ten million dollars deɛ ɛnyɛ sika ketewa baayɛ sɛ de FIFA foɔ no se saa asɛm na wɔn kaa ne se deɛ wɔn nya ntɔn biom eh, JB Morgan foɔ no wɔn ntɔn ɛnfa ma wɔn bi so wɔn ne kaa yɛ isu deɛ wɔn gyae nti ɛno ɛyɛ statement a FIFA foɔ ɛnso ɛde aba Nico Williams yɛse in top five leagues no ɔno na ɛwɔ long term contract paa hey na ne contract no deɛ tiɛ no sɛ twenty thirty five ɛna ɛbɛwu na ɛsɛ aka bɛyɛ nine years ɛno ɛyɛ nico williams yɛse top five leagues no player ɔwɔ ne contract wɔ paa no ɛyɛ nico williams ne contract ɔne athletic ɛyɛ bilbao wɔ no ɛwɔ ayie papapapa ɛno ɛyɛ de fi nico williams na so ɛbɛde bi so ɛbrɛ mo ɛnso ɛwɔ show no so a ɛnyɛ asɛm kuma koraa nso wɔ na maame fa nto dwa sɛ Enzo Maresca ɛyɛ coach ɛnso ɛde ma team yɛfɛn sɛ Manchester City boboko no na Enzo Maresca ebusa no sɛ signings no ɛsɛ City signings no ɛsɛn ɛna ɛsi kɔ City. Uh, it's a normal situation when the window transfer is open. Uh, we are looking at different different position. ɛno ɛyɛ coach ɛfɛn sɛ Enzo Maresca nsɛm kakra ɔde ato dwa ɔsɛ signings no Ɔmo bɛyɛ bi aka o but ɔmo hwɛ different ɛyɛ option sie no Elliot Anderson aba yɛ hwɛ sɛ ɛyɛ Ayew Buadi a ɛyɛ Morocco ni no nso bɛ joine ɛyɛ team a yɛ fɛn sɛ ɛyɛ Man City signings no deɛ ebi nso bɛba yɛ bu sɛ Enzo Maresca sɛ Rodri ne future te sɛn Rodri ɔkɔ Real Madrid anasɛ Rodri ɛɛtena Man City ɔsi sisi no Rodri awakɔ akɔɛ ne surgery na wie ɔredi ne holidays after ne holidays no ana ɔmo bɛhwɛ ɛyɛ Rodri asɛm no yɛn ti Enzo Maresca on ɛyɛ Rodri nsɛm a ɔde ɔka fa ɛyɛ Rodri ho.

as I said the main focus for him when the season finish was the world cup now he enjoy some some rest after that and we didn't have any conversation just focus on Rodri. wei nso ɛyɛ enzo maresca nsɛm ɔkan nso ɛde fa rodri ɛde ho nsɛm so ɛba enzo fernandez ne agent a yɛfɛ sɛ javier pastore nso bɛhyia chelsea na meyɛ adema next week na ɔne Chelsea mpanimfoɔ nso ahyia sɛ ne client a wɔfrɛ sɛ Enzo Fernandez sisi abɔ World Cup no awie ɔredi ne holidays sɛ na situation bɛkɔ ɔretena Chelsea anaasɛ ɔrekɔ ɛno ɛde abɛdi ne so ɛba Premier League na nkyɛ na ɛstate akɛ 20 days wɔn sɛ yɛabande obi a ɛyɛ bet ɛgu atade n'anim bia no wɔn abande nti yɛabande no ti wo a betting company sponsor ɛgu atade n'anim no Eh, wɔn abande saa adeɛ no from ɛyɛ eh, eh, this season na ɛkɔ eh, ɛna ɛba eh, Real Madrid ɛnso ɛne Vinicius Junior contract latest no sɛ na ɛteɛ Vinicius Junior na mmea de ma twenty twenty seven ɛna ne contract no ɛwu na wɔn ama Vinicius Junior ɛyɛ contract renewal sɛ ɔn ɔntoa so ɛnfama eh, Real Madrid de bɛbɔ kuo no deɛ mɛtin sɛ contract na wɔn de ma Vinicius Junior no sa ɔsɛ Jean Diomande no Real Madrid fo ɛbɛtua twenty million euros ɛde ma ne agent foɔ no. 20 million euros ɛna ɛyɛ sika a Madridfoɔ tua de ma ne agency no Jean Joe Mendy no. Yɛse Vinicius Junior tee saa asɛm sɛ, hey Madridfoɔ, ɛno nti na mo contract no seesei na ɛma Vini yɛse Vinicius kwa ne bu ofu wɔnhwɛ a contract no aka no kora no ɔnsan mpo ama yɛse Arsenalfoɔ no ɛno deɛ ɔmo ɔmo hyɛ nkyɛn na ɔmo deɛ ɔmo ɔmo bɔ se ɔmo sa ɔmo sa sɛ ah Vini contract mɛnsɛn deɛ sɛ Arsenal ne Vini deɛ no ɛkɔ n'anim yie papapapapa ɛno ɛde ba Liverpool so ɛpɛ Fikayo Tomori liverpoolfoɔ nso ɛpɛ fikayo tomori ɛno nso ɛyɛ deɛ bɛde bi so ɛbrɛ mu soosoo nso yan diomani nso n sɛ rb lɛzɛfoɔ no ɔmɔyi no ɛnɛ firi ɔmo squad no mu ɔsɛ ɔnjoin ne team no ɔmo ntɔn no ɛmfa no kɔ real madrid saa so amenkyɛ ada ada ada ɛwɔ mm. benin yes ada biem kuaa ɛwɔ benin a ɔmo ɛtete so na ɛnya asɛm kɔba saa so na benito ɛne anointing

sɛ
me ne waado nwoma eh, agye eh, na mm, wafa baabi akɔpɛ bi aba yɛatenteɛ no ɛyɛ historian alo nso dada no bɔ alo ghana ma ne asantema da wase anɔpa yi eh, mo a mohwɛ life wɔ home base tv ɛwɔ nkrampompone ma ntɛm ɛyɛ de sɛ touch line sports on weekend edition na wasogo so a wotie ne nanɔpɛ dendendendendenden Yɛaba no afei aba aba abɛdi nkɔmmɔ na menkɔ messages no so no afei menyi kakra mfamfiri wei sɛ who say man no de Chelsea all the way uh, Xavi Alonso is the best coach in the world uh, from Daniel Asante Mampɔn no so no deɛ ɔde aba no pɛ wei sɛ good morning sports decider we thank God you are back again uh, it's your boy Romeo from nsuta romeo ɔno nso ne deɛ ɔde aba no okay romeo ɛda wase yi papa uh, good morning jane girl sports you are doing a great job keep the fire burning uh, ofori okay ofori ɔsɔ de firi Uh, nsuta kwabrim okay ɔno sɛ no deɛ ɔde aba wobɛtumi de wo text message ɛde afa 0500 934347 0500 934347 anaasɛ 0554458350 ɔde ba yɛbɛgye bɛne afei yɛkenka no kamakama ɛde ama wo ɛnɛ anɔpɛ good morning uh, king lazio
mm, abombɔkɔ king yɛde nyame ase welcome back mm, ɛnyina ɛho dodo yɛna wodeɛ nde akyen sɛ yɛs no medi me makɔ hospital ba nda aka kakra kakakra nyame bɛyɛ nyame bɛyɛ yɛde nyame ase sɛ agya wayi wafiri adeɛ mpa so Ah, ebi kɔ no sɛ deɛ yɛkɔ yi wɔn ama ah, ɛnɛ kɛtrɛma da abodwo ne mu gye di afiri sane a ah, agya yɛde nyame ase yɛ biribi biaa bi baahwɛ yie na wansa nkɔ yɛ bɔne bi mm, deɛ ɔkɔɔ ho no mm, ammɔɔ no yɛde tim no so ase alonso ne boakye na afei ɔware mm, yɛde ɔma se Hmm, yɛn ho dodo yi wɔn tiri mmaa yi kin maa nti o next bɛɛ thirteen minutes maa ma ɔ thirteen.
ɔbɛni mi na se mɛ n kyi ɛti fo na yɛn kyi a yahwɛ fo maame nkyɛn bɛn na filling station root bridget ɔpare ɛna tiwa wɔn nso abie mu a wɔkɔ fi ase a wɔn monitor show no. mefa story no bi de afiri alonso stories a ɔyɛ yi no mu about the renewal of vinicius junior sɛ ɛwɔ transfers no mu about molina of massa saa story no aba about the 20 million euros a ɔpanin no ɛkyerɛ sɛ madridfoɔ no pɛ sɛ ɔmutua saa sika no de ma vinicius junior anaasɛ mponoyan diomandi ɛyɛ ne agency no deɛ ɛteɛ ne sɛ phd foɔ na ɛyɛ saa deɛ saa deɛ no nyinaa phd foɔ no likidi maa molina sɛ at the time a na ɔmo phd deɛ nti a na deal no ama ɔmo twentwɛn ɔmo n'ase ɔmo ɔmo ne aberante na fɛn sɛ deɛ ɔmo na agree personal terms. na deal no ayɛ den sɛ wɔbɛtumi aprosidi deal no yɛ sɛ na agency no ɛredi ma ne 20 million euros from paris saint germain mm. so it means sɛ wɔn kɔ so ne ph uh, eh, leadsfoɔ no di nkɔmɔ a deal no nyinaa including the agency eh, eh, the agency fee no ɛbɛkɔ mm. akɔduru 150 million euros sɛ wohwɛ from ways ne deal from leverkusen at that time to manchester city ɔn sɛ mebɛkyerɛkyerɛ saa deal deal no mu ha nom sɛ sɛ before sɛ Florentine Rose ɛkɔ Liverpool no mm. baabi a wɔn kɔ hyia na yɛ Birmingham ɛwɔ England and Man City eh, deal na ntoma n go through no na nka City team ne bɛbɔ ka over two hundred million pounds ofa ne full contract okay. agent fee mm. okeka biribiara bɔ mu a ne contract bɛba na awie yɛ no na deal no was so expensive for Man City. Mm. If not, na nka Florent Wirtz ɛyɛ a direct replacement to Kevin De Bruyne. Na yɛ Ryan Cherky na na City wara ɛbɛkɔ akɔfa. Mm. Now, deɛ PSG foɔ no pɛ sɛ wɔn yɛ no yɛ sɛ adeɛ na Real Madrid de ayɛ PSG no ahye wɔn for deɛ wɔn andi. Because sɛ o tɔn Brazil bakola ama no akɔ a, PSG foɔ no nso ɛpɛ a direct replacement a ɔyɛ equally good

Nneɛma a ɛkɔ so behind the scenes no, football loving fans doesn't see and doesn't know. Ɛnyɛ biribi a ɛba abɔnten. That is the reason why at first, the agency ho nsɛnsɛm, demanding of commissions, ɛma ɔkɔyɛ trials ɛwɔ Chelsea, antimi ampresidi. Ɔpam ne agent no, ɛkɔ ɛfrɛ Leganes president. ɛmaa mazida management fo no bɛwura mu sɛ ɔmo bɛ manage aberante no ɛfɛn sɛ yan duamande now the biggest career movement is at stake because of ne agency dispute ɛwɔ kɔ ɛwɔ cars so it means sɛ duamande no ankasa no meaning about the agency no how ɔmo si manage ɔmo negotiations away from that ɔpɛni real madrid fo ɔmo yɛ very cautious nti no they want to stand firm on ɔmo ɔfa ɔmo de ama vini mbappe wɔ contract until 2029 so many players in this era of our generation ɔmo yɛ galacticos in the squad mbappe bellingham so wo renew saa players wey contract a ɛwɔ sɛ ɔde sika no bi ka ho and a time will come real madrid bɛsan san another galacticos ɛna bɛwura team no which ɔno nso bɛ demand higher salary it is the reason why manchester united team na ɛpɛ sɛ ɔmo freed ɔmo books no sɛ ɔmo a ɔmo gye sika kɛseɛ na ɛbɛ ship ɔmo out of the squad na ɔmo build a new team okɔ newcastle a ɔmo midfield rebuilding na ɔmo yɛ no ɔmo tɔn ɔmo a ɔmo gye sika kɛseɛ no nyinaa de afiri mu. I once said this a Newcastle project no wɔyɛ with the Saudi investment no wɔn akɔfa Sandro Tonali but they cannot buy elite players a wɔn bɛ wɔn bɛ duru two or three in the same team a wɔn bɛ si akan abom because of sikasɛm mm. football na yɛ structure nti sɛ Ghana ha nom sɛ yɛ a yɛ ni structure yɛ ni deɛ ɛ ti okɔ okɔ UK a ɔpɛ ni mo ɛ game. So ɛntumi mma sɛ Vinicius Junior di man sɛ Real Madrid bɛmiti Jose Mourinho ne aberante no adi nkɔmmɔ personal mm. ama no ahu how important Vini yɛ. Fiorentino Perez mpɛ sɛ ɔbɛkɔ. Mourinho mpɛ sɛ ɔbɛkɔ. This time, ɛyɛ two options for Vinicius Junior. Mmemmani agyea de ama Arsenal because sisi a no Arsenal ɛrekyerɛ sɛ sisi wɔn yɛ big club.

so any club wia bɛbɛ anim mu biara no ɔwɔ sɛ ɔwɔ ma ne sika so vi ne bɛtumi ayɛ saa deɛ Erling Haaland contract na ɔgye five hundred thousand pounds na ɔwɔ hɔ dada mm. ɛna ɔna ɔwi new yɛ ba sɛ obi firi baabi bɛwura premier league abɛgye saa sika kɛseɛ saa straight no ebi nsi da nti vi ne bɛtumi aba abɛyɛ saa deɛ no for Arsenal in the premier league so it means that the ambitions and the image right now aberanteɛ no bɛyɛ akɔ a wɔ Arsenal team no no ɔbɛnya ne nyina hundred percent nti mi hu ni sɛ yɛ very good ɛde ma arsenal for the approach alone ɛde ma arsenal ti mi ɔpɛ ni fifa kakra bi na mi di ɛsi jenny infantino anansi sɛ mistake a ɔyɛ sɛ nka ɔbɛtɔn fifa right ni bi ɛde ma investors no afei ɔno ana kan yɛ ɔboa watwe asan. Na na mehwɛ saa nkɔmmɔ no a, na mepɛ sɛ mehu deɛ nti a Gianni Infantino pɛ sɛ ɔyɛ saa adeɛ no. Because ɔpanin mehwɛ nneɛma mmienu. The only association a ɔba abɔnten kaa sɛ sɛ FIFA kɔ so proceed saa adeɛ no a wɔn boycott any FIFA competition including club football which is the club world cup a ɛyɛ UEFA. When it comes to money UEFA association no doesn't need FIFA money ansa na wɔn atumi aduru the level of where, where they can achieve England foɔ wɔn wɔ sika France foɔ wɔ sika wɔn wɔ projects wɔn wɔ infrastructures so saa deɛ wei no FIFA were doing it Gianni Infantino na ɔyɛ to benefit the nations a wɔn ehia saa sika wei especially Africa. nti no yɛbɛkaakaaka africa obiara meka sɛ deɛ fifa yɛ no yɛmpene so we, we are in support because yɛhia 40 million dollars wokɔ asia mm. there are so many nations a decide a ɛyi a bi ɔmo yi 2 million dollars ɛna ɛde bɔ ɔmo nation ho ban in terms of football mm-hmm. nti sɛ womama sɛ mm. but ɔde just a year ɛyɛ tuo no
dabi ɔde ɔde twenty years nya forty million dollars. yà á na nsi na ɔmo ɔte aba jẹsẹ yìí a. ɛna ɔmo te aba jẹsẹ yìí a bɛ nya saa sika na it means they, they they can likely compete against the big giants nti uefa fo no they stand tall to protest against that. Mm. me sɛ saa deɛ wei na fifa hu ne sɛ ɛbɛtumi aboa the small nations to catch up a i disagree. that is the motive nti me ɔpɛni fifa world cup need to stand on its own say nti if decisions bi ba yɛnhwɛ world cup yɛ kɔ awie na nsɛn yɛyi the influence of donald trump mm. foreign balogun red card donald trump ɛsɛ messi bɔɔl no red card ma ma ma no red card nti fifa. overturn saa red card no Gianni Infantino came out publicly to tell us say ɛyɛ disciplinary committee na adwuma nyɛ ɔno na adwuma adeɛ kyeeɛ a yɛyi red card no afiri hɔ hmm.
fifa nka hwee wanka hwee ɔmɛka ahwenkyerɛ up to now ɔnka ahwenkyerɛ obiara so deɛ na fifa pɛ sɛ ɔyɛ no yɛ sɛ Gianni Infantino deɛ na ɔpɛ sɛ ɔyɛ sɛ ɔno ɔpɛ sɛ ɔma a twenty billion dollars investor anaasɛ company ɛbɛwura hmm. mu in terms of broadcasting na generate almost five billion dollars for the tournament whenever sɛ yɛkɔ akɔbɔ world cup bia na saa hɔ no nko a kakra bi selling twenty percent shares no it generate almost five billion dollars mm. eti sɛ kɔba ne saa na ɔpanin ɛbɛ generate a lot of money for the nations nti forty million dollars forty million dollars in two hundred and eleven member associations under fifa no ɔbɛ benefit obiara including ghana. let's bring it here sɛ ghana nyame ayɛ yɛadom yɛnya 40 million dollars a deɛ ne ntumi fa nyɛ but we are having bad leaders mm. It is saa 40 million dollars na ɛka ghana nko ara koraa nka mma sɛ ghana nko ara wum koraa nka pani me i will not advise anyone say ghana kasa sika no bi koraa mmra mm. because uh, na nsɛn ara tofoɔ sen the finance minister ba abɛka kyerɛ sɛ they spend fifty eight million dollars on blasters abira deɛ ɔbɛgye world cup no gye fifty million dollars mm. so it means as a nation we are not prepared and we are not serious yɛn football no yɛn pɛ sɛ yɛbɛ progress ɛde akɔ yɛn anim bebree so mede si ama me nuanom abam no mm. deɛ mɛtumi aka no yɛ sɛ Gianni Infantino alusi ne credibility as fifa president the respect walusi because one just ended world cup mm. so many controversies surrounding him sɛ ɔma argentina ɛkɔ n'anim decisions bi wɔ hɔ no politically ɔde ne ho afɔrefɔre mu sɛ nya ayi bia nso mfiri mfiri ada ɛyɛ association no members association no aso ɛhyɛ bia like eh, this time ebi a mundi a yɛkɔ yi mm. eh, fifa members no bi firi baabi a wabɛkasa anaasɛ members association no bi abɛkasa sɛ ebi a deɛ na nkurɔfoɔ ka ɛfa world cup no ho no mm. ɛne deɛ ɔpani no yɛ just right after the world cup deɛ hyɛ ɔma bufuo koraa ne yɛ sɛ there was no consultation mm. Gianni Infantino gave all the FIFA members association until September 19th so obiara mɛgye ntom mm. sɛ saa shares na yɛpɛ sɛ yɛto twenty percent shares na yɛpɛ sɛ yɛtɔn no mm. by september nineteenth mu bɛgye tum a obiara bɛgye tum a ɛbɛyɛ adwuma. i think sɛ ɛnɛ ne three days wɔ so yi wɔn wɔn yɛ launching about sixty four countries a wɔn pɛ sɛ wɔn nyame aduma next four years mm. ɛwɔ wɔn di a ne mu yɛ sa yɛ sa mm. ɛde ka wɔn. sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn extend the teams no wɔn de teams no bi ka wɔn countries no countries no bi ka wɔn that's the reason why wɔn wɔn yɛ say because by twenty thirty. Gianni Infantino da so yɛ president a, it is possible sɛ ɔmo de teams no bi abɛka ho from forty eight to sixty four. Nti wɔpɛ sɛ ɔgenerate a lot of money for the nations anaasɛ associations no na ɔmo tumi develop ɔmo football na ma world cup no yɛ fɛ. But world cup has been world cup. It always generates money, sponsors, commercials, a whole lot. Ɛnyɛ nneɛma wei na ɛmɛma world cup na ɛnyɛ sika.

say thursday i was listening to alonso mm. the presentation because of say saa nneɛma wei ni nti no they wanted someone to compete ɔpanyin na ɛfɛn sɛ gianni infantino in the shape of ɔpanyin na ɛfɛn sɛ na sɛ kalafi paris saint germain ɔmo mm. ɔmo club president no so it means sɛ na ɔmo nso yɛ ready and prepared to boycott any fifa tournament mm. nti i think sɛ ɛyɛ adeɛ baako a ɛbɛboa nti gianni infantino ɔsɛ ɔno nso ɔyɛ step down mɛmi ne ɔmo yɛ adwene. Mm.
Okay, nti ɛno ɛyɛ ɛɛ Kinlas United ne nka no kaa boutique sɛ yɛn nka mfa nkyerɛw no anɔpa yi sɛ ɔde wɔn bɛkyerɛ mu ɛwɔ ma so yɛ ne na wopɛ boutique wo nneɛma papa deɛ quality ones no ɛyɛ kaa boot boutique ɛwɔ na ade wɔn ani kyerɛ no akyɛ sɛ biribi biara nso atumi akɔnkae kamakama nso atumi de ama wo ɛnɛ anɔpa yi nti ɛsei no ɛde sɛ ɔde wɔn bɛkyerɛ mu ɛwɔ ma so yɛ no afei no wɔn wɔ Asante Mampong Ayadeɛ sɛ wɔn ne Government Hospital no na di nhwɛanimu pɛ nso ɛtumi wɔn mu. Saa nso na gas organic eh, liquid ade sɛ product no ɛno nso ebi wɔ adwama so ɛne no ɔkɔ ade sɛ akɔ akɔgye ade sɛ mponakuafoɔ yi ɛne ɔpɛ ɛyɛ ade sɛ ni no ah, fertilizer papapa deɛ cars organic ɛyɛ liquid product no ɛhɔ na ade w'ani kyɛ no afei biribiara nso atumi akɔyɛ kama nso atumi de ama wo ɛne wode w'ani kyerɛ mu okyewa agrochemicals a ɛne ɛwɔ asantema mpɔn nsa bɛka bi nso atumi no afei watumi akɔ akɔgye ama biribiara nso atumi akɔyɛ kama saa nso na nsutafoɔ mfoɔ no kyerɛ mu obi ɛyɛ owusu enterprise ɛwɔ nsuta nsa bɛka bi nso ɛwɔ hɔ nom asɔre basɛ hɔ ana ade w'ani bɛkyɛ na biribiara nso atumi akɔ nka de ama wo ana afei nso no ɛyɛ adeɛ sɛ ni no Eh, Maranatha Herbal and Diagnosis Center, Dɔkta Adubɔfoɔ sɛ bra, yadeɛ ase bɛtu, yadeɛ ase bɛdwane, ne nya no yɛ Maranatha and Diagnosis Center, so yɛ n'ado ani kyerɛ, na afei nso no yadeɛ sɛ stroke yadeɛ no ase